Taqna mela hus. Nilqakom għal dan l-ewwel episodju ta' Aħseb u Ara. Ek dawn il-podcast ħankunu qed nagħmluhom tul numru ta' ġimgħat u ħankunu qed eh, nidjalogaw flimkien jiena Mark Akija mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi u ħajkun hemm jien ukoll Emma Lanzon minn MCYN Illum bħala mistiedna għandna lil Ben u lil Daniel. Hello, jiena Ben, delegat tal-Arċisqof għaż-Żgħażagħ u mmexxi ovvjament il-MCYN, Malta Catholic Youth Network. U jiena Daniel u mmexxi l-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi. Qabel ma nidħlu fid-diskussjoni, forsi tajjeb nippreżentaw ftit ukoll l-entitajiet Dan huwa proġett, dan huwa programm, podcast li qed nitellgħu flimkien bħala Kummissjoni Ġustizzja u Paċi u bħala MCYN. Allura forsi tgħidulna fil-qosor x'tagħmlu bħala entitajiet. Il-Malta Catholic Youth Network huwa l-uffiċċju fi ħdan l-Arċidjoċesi ta' Malta li jieħu ħsieb qisu r-relations maż-żgħażagħ u l-gruppi taż-żgħażagħ fid-djoċesi. Qisu l-idea tagħna hija li ngħinu liż-żgħażagħ jikkollaboraw flimkien, li jinħoloq network bejn il-gruppi differenti, niskopru qisu metodi ta' pastorali mhux normali fis-sens mhux il-grupp tradizzjonali ma nippruvaw u ngħinu ovvjament lil żgħażagħ jsiru jafu minnu dan Ġesu. Faċli. Għax xejn. Ma ippruvaw. Dak u lejn tagħna, isma' dan Ġesu lilna Bidlilna ħajjitna u nixtiequ li aktar żgħażagħ ikunu jafu din l-istess storja. U aħna l-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi l-istess fih dan id-djoċeżi nippruvaw nippromwovu t-tagħlim soċjali tal-Knisja li ħafna drabi huwa deskritt bħala t-teżor moħbi tal-Knisja u għaliex ovvjament hemm ħafna Għerf fih, għerf li nġabar tul is-sekli, però li sfortunatament ħafna drabi jibqa' moħbi għaliex fit-tħaddin tar-reliġjon tagħna aħna ħafna drabi iktar niffukaw fuq liturġija, katekeżi, u ninsew li l-reliġjon tagħna għandha tispirana wkoll fil-ħajja ta' kuljum, fil-mod kif inġibu ruħna fis-soċjetà flimkien, anki ma' nies li ma jemmnux. Fil-fatt qisu dak kien kienet waħda mir-raġunijiet li żvolġa dal-proġett, le għax qisu Ġustizzja u Paċi nħalluh naqa' to the side u ma nitkellmux dwaru and this brings it a bit more into the limelight anke bħala tagħlim soċjali, issa nifhmu aktar kif wasalna hawnhekk. Ehm, kif, kif wasalna għalih dal-proġett? Naħseb xi issa 2021 bdejna nikkollaboraw bħala entitajiet. Ehm, u l-ewwel ħaġa li għamilna kienet, ċe, mhux l-ewwel ħaġa, wara ħafna diskussjonijiet, ehm, l-ewwel proġett li sar kien ehm, riċerka ehm, bl-isem Youth Engagement Study. Fil-fatt ikkolabborajna ma' Discern li hija l-arm tar-riċerka fi ħdan il-Knisja u fassalna dan l-istudju flimkien biex nisimgħu ftit iktar iż-żgħażagħ x'jaħsbu, x'inhu dak li għandhom għal qalbhom. Eżatt, li huwa tajjeb li flimkien nibdew mhux minn dak li naħsbu aħna li hemm barra imma mill-konkret, mill-istudju li Kkommissjonajna f'dal-każ. Li nisimgħu Knisja. Nisimgħu, nkunu persuni nisimgħu u naraw ir-realtà kif inhi. Eżatt, ir-realtà kif inhi on the ground. Kien hemm xi sorpriżi hekk f'dal-istudju bejn dak li kontu qed tistennew qisu bħala entità issa li taħdem maż-żgħażagħ qed ngħidlek, bejn dak li kont qed tistenna dak forsi li kien hemm f'moħħok u dak li ħareġ mill-istudju. Mhux daqshekk, għax inti, ovvjament aħna nitkellmu ħafna żgħażagħ u juruk li qisu dak l-engagement li jkollhom mas-soċjetà, mal-politika, mal-għaqdiet, jidher li huwa batut għal diversi raġunijiet li jidħol fihom l-istudju. Ehm, allura hemmhekk eh, għandna point of contact fejn nistgħu naħdmu ħafna. Ehm, u mhux biss naħdmu fl-istrutturi tradizzjonali tal-Knisja, imma kif kienet jgħid Daniel, isu t-talim soċjetà tal-Knisja jgħinna nikkollaboraw u ngħixu f'soċjetà plurali li qegħdin fiha. Qisu r-riżultat ta' wieħed mill-konsegwenzi ta' din riċerka kienet fil-fatt li, kif semmejt l-ewwel, li nidħlu sew fit-tagħlim tas-soċjetà tal-Knisja biex naraw kif nistgħu ngħinu liż-żgħażagħ jipparteċipaw aktar fis-soċjetà, mhux għax m'hemmx parteċipazzjoni fir-realtà, imma kif il-Knisja kif tista' ddawwal u tifforma dak li diġà hemm. Qisu fuq dak il-livell li kont qed naħseb waqt li titkellmu wkoll Ben u Daniel, l-isem aħseb u ara u hekk għal raġuni le, l-ewwel mhux biss il-ħsieb li jgħodd imma wkoll dak li hemm quddiemna, ġifieri anke fil-proċess ta' dal-proġett bdejna billi naraw fir-realtà x'hemm u issa qed nidħlu aktar fil-ħsieb mhux biex niefqu għall-ħsieb ovvjament imma biex imbagħad nerġgħu noħorġu u nagħmlu. Dal-proġett qisu għandna bħala podcast għandna eight, eight episodes u ħa jkunu maqsumin fi tnejn qisu fir-realtà, avolja mhux mhux erba' u erba' in order imma erba' minnhom qishom nidħlu aktar fit teorija kważi kważi mhux fis-sħab fir-realtà ta' ġifieri vera provajna li nibqgħu on the ground imma erba' minnhom aktar hekk tal-lum, pereżempju edudizzjoni, għandna nitkellmu fuq il-prinċipji ta' tagħlim soċjali, u għandna erbgħa oħra li huma aktar focused fuq it-temi li jħarġu wkoll mir-riċerka li huma importanti għaż-żgħażagħ. Fosthom għandna l-ambjent li fir-riċerka sa fejn naf jien it's rated number two as the most important L-ewwel waħda kienet is-saħħa ovvjament fi żmien il-COVID. Ir-riċerka saret fi żmien il-pandemija Pjuttost qawwija s-effeqqa tal-pandemija, ġifieri it's expected li l-ewwel waħda tkun tkun is-saħħa, l-ambjent, ix-xogħol, ħa nitkellmu fuq l-ekonomija u l-familja. Naħseb waħda ħaġa importanti wkoll fuq dal-podcast hu li avolja ridna jkun hemm element ta' formazzjoni ma jkunx just Format, ġifiri, mux bis aħna nitkellmu. Ġifiri, il-podcast ħajkunu mux bis mod aħna kif ninformaw, ma rridux da li jkunu lectures, ġifiri anki l-ambjent li ħloqna provajna namluħ informali kemm jista' jkun u ta' dialogu, ġifiri biex nitkellmu fuq dawn it-temi eh, ftit ġenerali u mbagħad erba' minnhom ftit partikolari, speċjalment oqsma li jinteressaw iż-żgħażagħ, li huma concern ta' żgħażagħ u fejn iż-żgħażagħ isibu diffikultajiet u challenges forsi iktar minn kategoriji oħra ta' nies, etajiet oħra ta' nies. Ħa nistiednu aħna numru ta' żgħażagħ biex nitkellmu dwarhom fuq dawn fuq dawn l-issues, fuq kif għedna t-tagħlim soċjali tal-Knisja jgħinhomx, jarawhx rilevanti jarawhx irrilevanti, jiġifieri d-diskussjoni ħa tkun kemm jista' jkun miftuħa u f'ambjent ta' sinċerità. Fl-istess ħin, aħna hawn nippreparaw aħna hawn naħsbu fuq dan il-podcast, dawn l-episodji, xi ħaġa li laqtitna aħna hija li d-djalogu Malta in ġenerali, mhux biss fil-Knisja, imma in ġenerali, fuq dawn it-temi u t-temi l-oħrajn kollha li huma fil-fatt importanti għas-soċjetà, id-djalogu huwa diffiċli, jekk mhux impossibbli f'ċertu ċirkostanzi. Fis-sens, aħna nemmnu li qatt m'huwa impossibbli, imma fir-realtà ftit. Fil-prattika nsibuh jisuh diffiċli ħafna. U ftit insibu eżempji ta' djalogu. Ibda mill-iskola fejn ċertu tip ta' tagħlim huwa kważi jeskludi d-djalogu u anki meta nikbru. Allura xtaqna nibdew dan l-ewwel episodju billi niddiskutu propju dan. Għandna problema eh, dialogu, għandna problema ta' dialogu x'nistgħu nagħmlu biex nitkellmu iktar ma' xulxin u nitalmu ma' xulxin, biex nimxu ma' xulxin, biex ngħinu li s-soċjetà tkun eh, soċjetà fejn nistgħu nitkellmu mingħajr ma ngħajtu ma' xulxin, mingħajr ma nkissru xulxin, u kif forsi jista' t-talim soċjali tal-Knisja jgħinna wkoll f'dan il-qasam li huwa in a way, l-entry point. Jekk ma nafux nidjalogaw, kull tema li ħanqajmu ħajkun għal xejn jekk eh, m'għandniex din l-għodda Ma nafx taħsbu intom fuq. Eh, ovvjament, meta nitkellmu fuq dialogu qed nitkellmu l-iktar l-iktar fuq dialogu bejn nies li ma jaqblux. Għax ovvjament faċli li ikun hemm djalogu bejn nies li għandhom l-istess opinjoni li xi ftit jew wisq aħna hekk aħna llum, ġifieri, però anki Insomma, mhux fuq kollox. Eżatt. Dil-konverzazzjoni bdiet għaliex waqt li kont nippjanaw spiċċajna naraw dil. Ekku, ovvjament ħajkun hemm ukoll affarijiet li fuqhom ma taqbilx anki fi grupp fejn kulħadd huwa għandu l-istess interessi Hu tajjeb li aħna nkunu kapaċi naffrontaw dawn il-mumenti fejn niġu f'mument fejn jiena ma naqbilx miegħek u dak il-mument ma jfarraknix, ma jfarrakx ir-relazzjoni tagħna. Ma jfarraknix u ħafna drabi, meta naħseb anki fil-ħajja personali tiegħi ta' ta' kif naffrontaw il-kunflitt, għax meta nitkellmu fuq djalogu hemm kunflitt mhux bilfors ġlied ta', x'nagħmlu aħna meta ma naqbilx miegħek? Jew ħa nattakkak ħafna drabi jew ħa naħarbek biex nevita li jkun hemm. Fight or flight. Fight or flight. Ġifieri biex nevita li jkun hemm f'xi forma dak jew ħa nattakkak u nkissrek Eh, ovvjament inti ħat reagġixxi probabbilment ħat prova tkisser lili, jew nkella biex nevitaw din il-paċi jisu artifiċjali ta' inti oqgħod fiż-żona tiegħek, jiena noqgħod fit-tiegħi u għandna l-paċi li ma naħsibx li għal paċi vera. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li Iddiskutejna kienet din it-tieni tip ta' paċi li jien ma naqbilx miegħek mela inti oqgħod fil-ċirku tiegħek jien f'tiegħi imma aktar ma nagħmluha dik aktar nitbiegħdu minn xulxin u inqas hemm opportunità li at some point jiena u int ħa naqblu. Ekku. Inkomplu ninfirdu f'dawk l-echo chambers, l-famużi echo chambers illi għax ovvjament meta mbagħad nibdew kulħadd jaħrab minn xulxin, naħarbu lejn fejn nħossuna aktar safe. Mentri li aħna qed ngħidu llum huwa isma', ejja f'kull soċjetà, f'kull komunità hemm punti li fuqhom ma naqblux. Imma biex nibnu l-komunità tagħna, biex is-komunità tagħna tissaħħaħ, irridu bilfors naffrontaw dawn il-punti u hemm prinċipji bażiċi li ħa jgħinuna, fosthom it-tfittxija tal-verità. Jiġifieri dejjem ninsistu anke aħna bħala Kummissjoni ħriġna m'ilux ħriġna dokument jgħadd proprju fuq dan, jiġifieri li ovvjament għal djalogu veru l-ewwel ħaġa li rridu nfittxu hija l-verità. U dan mhux mhux għax jiena qrajt hekk u hekk u ninsisti hekk, jiġifieri. U nemmnu li l-verità I mean, jista' jkollna opinjoni differenti, imma fuq by and large il-verità teżisti. Għax waħda mill-problemi tas-soċjetà tagħna ġi nisimgħu fuq il-post-truth society li qegħdin dis-soċjetà fejn qisu l-verità hija l-verità tiegħek, u mbagħad jien għandi l-verità tiegħi, Ben għandu l-verità tiegħu u dan jien għandu l-verità tiegħu. U kulħadd jgħix. U kollha veri. U kollha, u kollha veri u kollha għandhom l-istess valur. Ovvjament, Nitilqu mill-punt ta' tluq huwa ta' rispett, jiġifieri dak irridu dejjem eżatt, dak huwa valur bażiku li dejjem irid ikun hemm. Fl-istess ħin, jekk aħna ma naqblux li hemm xi verità, fil-fatt nistgħu ma nibdewx nitkellmu għax nirrepeti jekk inti għandek il-verità tiegħi, jien tiegħi, u għandhom kollha l-istess valur, għalfejn ħa niddjaloga jiena? Għamilna rewind. Meta konna qegħdin nitkellmu, qisu biex ndaħħal naqa' keywords ta' to be honest, meta konna qegħdin nitkellmu fuq int semmejt li co-achievers dal-distakk bejn niesek li nqatgħu fid-dinja ta' jien dinja tiegħi u inti dinja tiegħek, tkellimna fuq il-polarizzazzjoni. Kif taħsbu li wasalna f'di realtà, ġifiri, Mark, int semmejt il-post. U xini polarizzazzjoni. U xini u koll, sorry. M'għandix taħseb għal polar bears, per eżempju. Imma, int semmejtek il-post-truth society, kind of kif wasalna u U X'inhi, jiġifieri, eħe, x'inhi dħalna fiha, imma kif wasalna hawnhekk? Jien naħseb fir-realtà ftit ftit tidħol fiha, inti ħadd ma jiddeċiedi li jkun oppost ta' ħaddieħor hekk mil-lum għal għada, jiġifieri inti tikber fiha ftit ftit, jiġifieri tibda ddejjqek dik il-ħaġa, ddejjqek oħra, tinduna li l-views mhumiex jaqblu u ftit ftit tibda tirtira. Issib nies li huma aktar like minded li jaħsbu bħalek, tidħol f'dawk l-echo chambers u tibqa' tisma' l-istess, fl-aħħar mill-aħħar inti tant isseparajt ruħek bilfors tispiċċa fuq pożizzjonijiet opposti. U hija normali sa ċertu punt. Inti tfittex ovvjament nies li jaħsbuha bħalek li għandhom l-istess interessi, ġifieri fiha nfisha mhix xi ħaġa ħażina, negattiva. Il-problema. Ekku, meta, meta dan jispiċċa f'kunflitt. Eżatt. U meta nisseparaw tant, ġifieri polar opposites, nisseparaw tant li ma nisimgħux xi xulxin. U nibdew nħolqu ambjent fil-komunitajiet tagħna, fis-soċjetà tagħna li ma nistgħux inkunu flimkien. Nibdew pjuttost intelgħu ħitan anzi, li kważi biex żgur ma nersqux lejn xulxin. Qisu l-biża' li nisimgħu dak ħaddieħor x'għandu xi jgħid. Tant, tant irridu ninsistu fuq din il-polarizzazzjoni. U din xi ħaġa li nsibuha f'kollox, jiġifieri anki jekk tħares lejn is-soċjetà tagħna nsibuha fil-politika, insibuha fuq il-każini tal-banda, jekk tara f'kull raħal, insibuha fil-futbol, jiġifieri. Insibuha fil-gruppi taż-żgħażagħ ukoll ta' ġieli, jiġifieri ma rridux ngħidu. Jiġifieri hija xi ħaġa li tinsab kullimkien. Fiha nnifisha forsi tibda bħala xi ħaġa innokwa mingħajr ma imma ovvjament wieħed irid joqgħod attent illi ma nħalluhiex tifridna. Jiġifieri naħseb jiena dak l-iktar li rridu naraw illi meta aħna ma nħarsux lejn il-persuni li ma jaqblux magħna bħala persuni li għandhom valur u li wieħed jista' jista' jisma' x'għandhom xi jgħidu. Hemmhekk tibda tkun problema. Ġifieri naħseb jiena. U jien kultant ngħid meta ninġibdu tant il-bogħod ninsew li l-persuni l-oħra tan-naħa opposta jistgħu xorta jkollhom affarijiet li jistgħu ikabru lili, ikabru l-grupp li nappartjeni lilu, il-tip ta' ħsieb. Kultant naħsbu li aħna għandna l-verità sħiħa kompluta, m'għandniex U jista' jkun għandna parti kbira f'ħaġa ma naħseb kompluta qatt ma nistgħu nsibuha fil-ħsibijiet tagħna tal-bniedem biex ngħidu hekk, jiġifieri ta' kif ngħix bilfors jiena l-metodu jekk nagħmel tazza hekk bilfors hekk hekk tajba biss jew se tkun f'mod ieħor. Fil-fatt qabel għedt li. Fl-affarijiet sempliċi qed ngħidu ġifieri, ġifieri għax naħseb minn hemm irridu nibdew. Hekk hu, ġifieri naħseb. jisu kondizjoni biex ikun dialogu ta' vera, hi li naċċettaw li hemm verità, għax inkella. Ma fl-istess ħin kif qed tgħid inti li jkollna l-umiltà u naħseb dija keyword oħra li aħna jekk irridu nitkellmu ma' xulxin u ma nkissrux xulxin irridu nkunu umli. Li tfisser li jiena naċċetta li l-verità teżisti Imma Ġesu Kristu l-verità biex niftehmu mhux marka kija ġifieri. Ħadd m'għandu l-monopolju. Ħadd m'għandu l-monopolju fuq il-verità. Eh, ġifieri naħseb dik dik hija dik hija attitudni bażika. Ekku, u wieħed ukoll irid ipoġġi fuq il-mejda li jiena ġej minn background partikolari jiena twilit f'post, f'raħal, taħt ċertu kondizzjonijiet ekonomiċi, soċjali, li jista' jkun l-ieħor ġej kompletament minn pajjiż differenti, jew mhux bil-fors pajjiż, jista' jkun ġej fl-istess eh? raħal miegħi, imma s-sitwazzjoni fid-dar hija kompletament differenti. Ehm, il-ħbiberijiet għana huma kompletament differenti u forsi anka l-hobbies differenti li ġeluna nħarsu lej perspettivi fuq ċertu affarijiet b'mod differenti. Jiena kif nifhem, ma rridx nitfa' kunċett astratt iżżejjed, imma kif nifhem il-ħbiberija, jiena nifhimha eżempju li jiena niċċajta goff miegħek, jiena ħabib, imma l-ieħor jgħidlek le ħbiberija sinċiera li npoġġu bil-qiegħda u niddiskutu affarijiet serji. Qed nuża daqsxejn eżempju Qed effettwa kollox, jiġifieri l-background tagħna minn fejn ġejjin, il-familja tagħna, il-post jeffettwa kollox. U nirrepeti sa il-mistoqsija ta' Emma kienet kif wasalna saw. Jiġifieri naħseb il-polarizzazzjoni dejjem kienet teżisti għax kif għedna il-tendenza tal-bniedem hu li jagħmilha man-nies li huma bħalu b'xi mod u li jaqsmu l-istess ideat. Ma nafx x'taħsbu fuq l-influwenza tal-media u tas-social media b'mod partikolari fuq, speċjalment fost iż-żgħażagħ, fuq il-polarizzazzjoni estrema li qed naraw mhux Malta biss, ta' ġifieri fid-dinja, ħa ngħidu hekk, id-dinja oċċidentali tal-lum. Le, huwa fatt magħruf li s-social media żiedet din il-polarizzazzjoni għaliex anki b'mod xjentifiku, jiġifieri l-famużi algorithms li jaraw inti x'jogħġbok, awtomatikament jimbuttawk iktar fi sqaq qisu, jiġifieri jitfgħulek iktar dawk l-affarijiet li jogħġbuk u jnaqqsu dawk l-affarijiet li ma jogħġbukx. U allura ovvjament It-teknoloġija f'dan il-qasam qed tgħin biex il-polarizzazzjoni tikber. Ovvjament bħal kull ħaġa oħra hemm it-tajjeb u l-ħażin fiha din il-ħaġa tal-algorithms. Però wieħed mill-punti ħżiena huwa li fejn hemm il-polarizzazzjoni sfortunatament din qed tkompli tiġi iktar enfasizzata. Which contrasts with the idea that you stick online you can meet anyone or speak or potenzjalment huwa veru. Be exposed to all people from all walks of life, um, opinions, whatever, ages. Li qed jiġri ħafna drabi li l-social media tisponina għal nies mad-dinja kollha, jew ħafna drabi jkunu nies li jaqblu magħna. Mhm. Ġifieri u fil-fatt anki Tinduna li pereżempju ċertu nies ħafna drabi jissemmew pereżempju right wing, left wing li huma viżjonijiet politiċi differenti, jiġifieri ma tinduna li anki f'pajjiżi differenti pereżempju nies li huma ftit right wing jaħsbu kollha bl-istess mod mentri qabel forsi ma kienx daqshekk b'dak il-mod. U din mhijiex biss, mhijiex biss fuq is-social media fis-sens ta' f'kollox, jiġifieri da jekk naraw films, subscription services id-dar, jekk naraw x'kotba ħa nixtru. Jiġifieri kollox huwa fil-fatt għandna quddiemna xelta illimitata, jiġifieri bħal tal-ħbiberiji. U nibqgħu immorru għall-istess ħaġa. Għandna l-potenzjal li nkunu letteralment ħbieb ma' kulħadd. Isek qiegħed restaurant tibqa' torna chicken nuggets biċ-chips. Chicken nuggets biċ-chips, issa qabat nil-ġuħ. U tibqa' Ah, next episode. L-ikel irid jidħol ftit. L-ikel irid jidħol dejjem, aħna nħobbu l-ikel kemm aħna nħobbu l-ikel. Imma vera, ġifissa, daw eżempju għax jiena dejjem l-istess nordna fil-fatt. Ġifiri, u eżempju da' ħażina li ma vera, ġifiri, u naħsbu li aħna eh, free, li aħna liberi. Fil-fatt aħna we are constantly nudged, we are constantly nudged. Fil-fatt, sorry. Dak kull punt li rridu namlu għax illi inti li inti tagħżel dejjem l-istess fih innifsu mhux xi ħaġa ħażina, però inti trid tkun konxju mill-għażliet differenti li. Taċ-chicken nuggets, jekk nieħdu eżempju, qisek għandek il-menu maċ-chicken nuggets huwa fond ikbar. Eh, jew l-ewwel tkollok il-menu b'tipu burger, chicken nuggets, pizza, pasta, and then the next time it's like chicken nuggets and chicken burger, instead every time it's reducing your choices, which is again slightly ironic. Jien niftakar l-università kelli lettur. U kien jgħidilna, isma', toqgħodux taqraw l-opinjonijiet ta' ħassieba li huma l-istess. Allura f'librerija dejjem irid ikollok 80 fil-mija kotba eh, li jogħġbuk li Però irid ikollok dawk l-20 fil-mija li huma diametrically opposed. Diffiċli. Diffiċli. Eh? Anka biex issibhom. Jisforzana, eh. anka biex inti tejn il-knowledge tiegħek u tajt anke biex issib fejn ma taqbilx, jiġifieri mhux bilfors biex tieħu l-opinjoni ma tgħid isma' di vera ma naqbilx magħha u għalhekk ħa nġib dawn l-argumenti. Jiġifieri inti li tkun taf x'qed tgħid il-parti l-oħra tgħinek ukoll tibni l-identità tiegħek. U naħseb dik li punt li rridu nagħmlu wkoll li biex verament tagħmel djalogu trid toħroġ mill-comfort zone tiegħek, jiġifieri mhux se jsir djalogu jekk ma tagħmilx sforz, jekk int, jiġifieri jrid ikun hemm rieda wkoll, mhux mhux just xi ħaġa li ħa ssir b'mod naturali. Ħa nagħmilha tal-avukat tax-xitan, imma issa ma naqbilx ma dak li ħa ngħid imma Għalfej għandi nagħmel sport. Eżatt, tipo ħasil le. Eżatt, anki di tal-kodba jiena stess inħobb naqra ħafna ma nirrealizza li ħafna drabi naqra l-affarijiet li ħajkonfermaw li l-ħsibijiet tiegħi li noqgħod non fuq il-flus u kont ngħid naħli l-ħin naqra xi ħaġa li assolutament ma naqbilx magħha. Imma hemm użajt keyword oħra. Eżatt, hija le le, imma qed inkun kifet l-avukat ta' xitan. Għalfejn għandi nagħmel dan sforz, ma nistax jiena Jien naħseb illi huwa sforz li rridu nagħmluh l-ewwel l-ewwel darba trid tagħmlu forsi ftit fl-għama, però meta tagħmlu iktar drabi tinduna li l-ħajja tagħna ta' tagħna lkoll tieħu iktar kulur. Jiġifieri l-ewwel nett aħna qegħdin f'din dinja biex ngħixu flimkien, jiġifieri u ħafna drabi ma nagħżlux in-nies li ħa niltaqgħu magħhom, jiġifieri Alright, faċli tagħżel il-ħbieb u faċli tagħżel il-familja ma tagħżilhiex. Imma il-partner li mbagħad tgħaqqad familja magħha tagħżilha. Imma ħajkun hemm mumenti oħrajn fuq il-post tax-xogħol, okkażjonijiet differenti fejn inti m'għandekx għażla, jiġifieri trid taħdem ma' dawn in-nies. Allura tajjeb li inti tkun ukoll kapaċi li toħroġ mill-comfort zone tiegħek. Għax jekk inti mhux se tagħmel dan il-proċess, se titkisser inti u se titkisser il-tama dwarek u. U hemm ċertu dixxiplina magħha fis-sens hemm kważi prezz xi tħallas inseħħu insejħlu jien. Il-ħin. Jiġifieri jiena biex nidħol f'dad-djalogu f'dal-inkontru ma' ħaddieħor irrid nuża l-ħin u ħafna drabi tibda b'makkafe niddiskutu, b'li naqsmu esperjenzi ma' xulxin, U tieħu l-ħin, ġifieri biex aħna nibnu soċjetà u ħbiberi u postijiet tax-xogħol ehm, komdi biex ngħixu flimkien b'mod tajjeb, hemm bżonn tal-ħin. U l-ħin sirna narmuħ aħna ma nix nagħtu każ. Il-ħin flus naraw biss, imma il-ħin Meta jsarraf f'relazzjonijiet vera ninsew kemm hu essenzjali, kemm hu importanti li niefqu nieħdu kafè flimkien, niddiskutu, nisimgħu 'l xulxin. Mhux biss biex nifhek, imma biex insir nafek. Jiġifieri li ma nibqgħux ġast gruppi opposti, imma aħna nsiru nersqu iktar qrib xulxin. L-ewwel semmejt inti Daniel li l-element ta' titkisser. So jekk ma nagħmlux dal-effort li jiena noħroġ barra mill-comfort zone tiegħi biex niltaqa' mal-persuna, ħa nitkisser jien u ta' madwari. X'jiġifieri, in what way? Eħe, le, ovvjament meta jkun hemm din id-dinamika fi grupp jew fuq post tax-xogħol jew ħafna drabi li jiġri jibda jinbena resentment, jibda dak li jkun iktar, kważi kważi l-persuna l-oħra tibda ssir monstru kważi, jiġifieri għaliex jiena nibda nibni stampa li mhix reali, li hija bbażata fuq ovvjament dak li huwa li ma naqblux fuqu. U hekk issir il-polarizzazzjoni meta Id-diviżjoni ta' bejnietna tibda tiġi eżaġerata. Tiġi kar, isu kar, ehm, Karikatur, karikatura. U għalhekk aħna kif kif nikkumbattu il-polarizzazzjoni billi insiru nafu iktar il xulxin, jiġifieri għax anke fil-verità jekk tara kif jiġri meta l-polarizzazzjoni tiżdied huwa li aħna nkunu nafu inqas lil xulxin. Imma meta nsiru nafu iktar lil xulxin, lil dawn in-nies l-oħrajn, insejħulhom l-oħrajn, li ħafna drabi dawk l-ideat li jkollna f'moħħna mbagħad naraw li mhumiex mibnija fuq il-verità. They become less strong, I think, as well, the disagreements. Ħa nuża eżempju li għaddej bħalissa fuq is-social media, fuq Facebook, li hemm Lokalità partikolari Malta li daw f'dal-grupp ta' Facebook kulħadd jgħaddi ċ-ċajt fuq dal-post u jġibu kważi third world country dil-lokalità li hemm ħafna gangsters u Però meta inti tqatta' l-ħin f'dak il-post u ssir taf in-nies, anke jekk just toqgħod tgħaddi mit-triq tinduna bis-sbuħija ta' dan il-post li iwaqqa' dik il-karikatura kollha. Imma daċ-ċajt żejjed u Hekk kważi nnefħu dil-karikatura żżejjed jaf tbiegħed lin-nies mis-sbuħija li jgħaddu minn dal-postijiet u joħolqu bridges mal-komunitajiet. U anki jekk tara pereżempju l-immigranti, niltaqgħu ma' nies aħna ġieli li jgħidulek għax aħna ma rridux immigranti hawnhekk, Imma imma dan ikun hemm xi ħadd fil-komunità tagħhom li jgħix ħdejhom. Jew jaħdem magħhom. Jaħdem magħhom. Daw ir-rajt tagħmha għax dana dana nafuh. Allura tinduna li meta tibni relazzjoni ma' xi ħadd, dawk l-affarijiet li jkollna f'moħħna qisu l-ħitan jaqgħu. Sorry. Le le. Jiġifieri meta aħna nitkellmu fuq djalogu jew inkella biex nużaw it-terminoloġija anki tal-Tagħlim Soċjali tal-Knisja, il-parteċipazzjoni fis-soċjetà f'dan l-istil ta' djalogu. Naħseb a prerequisite huwa informed dialogue. U informed, kif qed tgħidu intom, mhuwiex b'xi ħaġa li qrajt darba jew forsi nofs ta' nofs sentenza għax ħafna drabi laqas l-artikli jekk hemm xi artiklu. Il-headline biss. Nofs il-headline. U laqas nikklikjaw fuq il-headline. Jekk id-djalogu inverted commas f'dal-każ huwa bbażat fuq stereotypes fuq preġudizzju, dak mhux mhuwiex djalogu, ovvjament. Eh, so, once again, l-ironija li qegħdin f'dinja fejn l-informazzjoni hija hemm barra u informazzjoni ta' kull tip minn kull pajjiż at our fingertips, bażikament, imma sfortunatament ħafna drabi nieqfu fuq livell superfiċjali ħafna. U dan għandu, nerġa' lura jsiru għall-konsegwenzi, ġifieri hemm konsegwenzi fuq il-persuna, ġifieri kemm aħna rikki, ġifieri jew aħna naraw biss it's one side of an issue jew nilimitaw ruħna għall-ċirku żgħar tagħna. Jien naħseb hemm konsegwenzi wkoll fuq livell ta' soċjetà, fuq livell anki dinji fil-fatt. Il-Papa jħobb isemmiha, isemmi din il-frażi li lili dejjem tolqotni u fil-fatt irrepetiha Malta. Jgħid our future will either be together or it won't be at all. Li lili kull darba li nismagħha di ġeni naħseb it will either be together Or it won't be at all, ġviri kważi drammatika din il-frażi, ġviri qed jgħidilna isma' dan mhux kwistjoni ta' u iva jew ħa naħdmu flimkien. That's the only way to go. Jew ma nix futur. Ekku. Jien naħseb però hemm il-biża' wkoll minn da' dialogu għax naħsbu li aħna mela l nies biex niddialoga ma' xi ħadd qed naqsam l-esperjenza tiegħu hemm skambju tal-persuni. Dak li huwa intimu għalija bħala ħsieb u kif ngħix mal-iskambju tiegħek. Però ħafna drabi f'dik il-vulnerabilità nibbiżgħu li ħa nitilfu lilna nfusna, mentri fir-realtà narrikkixxu ruħna. Ġifieri u hekk fejn jidħol ta' tal-Papa, ġifieri flimkien ħa nikbru, jekk ħa nqatgħu m'aħniex ħa jirnexxina ngħixu iktar. Għax id-distakk tant sa jikber li bilfors ħa joħloq konflitt u konflitti serji sfortunatament. U l-challenges, jiġifieri l-Papa di jirrepetiha, nirrepeti f'diversi kuntesti, imma qisu jirrepetiha meta qed jitkellem fuq iċ-challenges li qed naffrontaw bħala umanità. Jiġifieri jekk naħdmu fuq climate change, jekk naħsbu fuq il-gwerer, jekk naħsbu fuq ovvjament għaddejna jew għaddejjin mill-pandemija, jiġifieri dawn huma kollha affarijiet li l-ebda grupp waħdu ma jista' ma jista' jittakilja impossibbli. Ġifieri jew jew litteralment ħa naħdmu flimkien jew inkella. What do you think keeps us from doing it? Eh, Ben semma l-biża. Kultant, eh, dik waħda mill-elementi l-kbar naħseb jiena, insecurities, il-biża, Ħa ngħidlek jiena fuq livell personali wkoll. Apparti jisu l-isforz ta' ħin u ta' ta' eh, li tinvesti jisu f'relazzjoni ma' xaħat li huwa differenti. Naħseb eh, li, li tiltaqa' ma' nies li huma differenti eħed poġġini f'ċertu insecurity, ħanajdu dal-mod, għax qisu f'daqqa waħda dak li inti kont taħseb li huwa żgur u ċar u daqqa waħda tgħid. Hmm, There's fear of the unknown qisu. Forsi mhux daqshekk ċara din u dik. U jidħol naħseb element ukoll ta' supervja għaliex eh, ħafna drabi imbatu biex nammettu li aħna żbaljati u koll ġifiri meta eh, jiena ħaniġi ikkonfrontat verità li ma taqbilx ma' dik il-verità li jiena għal ħafna żmien sostnejt, ovvjament ħa tiġi f'pont fejn tammetti li kien żball. Issa, u ħafna drabi huwa hija xi ħaġa diffiċli biex nammettuha u nsibu kull mod, kull skuża biex indawru biex ma ngħidux isma' jiena kont żbaljat. Naħseb tant ma nkun rrid naslu, tant ma nkun riexit naslu hemmhekk, li anke l-istep ta' qabel nibża' minnu. Ġifieri mhux, naħseb il-biża' mhix I'm scared I'm going to be wrong, but I'm scared I don't know if I'm going to be wrong or right as well, fis-sens it's it's it's nearly the step, literally the unknown of Hu għal being that situation I think and what I'll think of myself or my thoughts and what the other person can bring and change. Jiena naħseb ukoll però hemm qed nidħlu fid-drawwa tagħha din li nevitaw id-djalogu minħabba kemm is-soċjetà u l-ħajja qed tiġri. Jiġifieri li aħna mill-università, jiġifieri eħe, għandi gruppi differenti u ħa nitħallat ftit. Però mid-dar għall-università, mid-dar għall-iskola, mid-dar għax-xogħol, mix-xogħol għad-dar ġo kaxxa, ma nitkellem ma' ħadd u ma niltaqa' ma' ħadd. Fejn qabel nies ikbar minna jiftakru n-nies, n-nies fit-toroq nitkellmu, jagħmlu affarijiet soċjali. Fuq tal-linja. Fuq tal-linja, fil-pjazez, aħna dawk kollha tlifnihom, hu jiġifieri anke mmorru supermarket, ma għandek Ir-relazzjoni li għandek ma' tal-grocer li Jekk tmur is-supermarket. Jekk tmur għax issa tsab. Jekk issib kaxxiera xem is-self checkout. Self checkout. Qed naqtaw ukoll għax qed naġlu ħafna minħabba perks oħra ehm, eh, ngħidu sal ekonomiċi jew eh, jew taħin. Taħin. Top issemmi anti di tal-li ma naqtaqgħux nies fit-triq. Eħe, le, jiena dejjem ġifieri l-istess l-istess ħsieb. Pereżempju darba kont qrajt artiklu li anki biex nieħdu ritratt qabel meta konna nsifru, meta kont żgħir jiena, konna mmorru nsifru u biex joħdulna ritratt fil-familja, issaqs lil xi ħadd joħodlok ritratt. Issa daħlet il-kultura tas-selfies. Għal darba oħra, mhux bl-ebda ġudizzju negattiv fuq is-selfie, u tgħidli dak huwa djalogu, imma dawn huma kollha affarijiet. li kienu ġibuna f'kuntatt ma' nies li aħna ma nafux. Le laqas ftit ftit tibda tidra. Ħabiba tiegħi pereżempju tirrifjuta li tuża l-Google Maps. Jekk tkun mitlufa, issaqsi. Issaqsi. Għal darba oħra tgħidli hekk ħansolvu, imma darba minnhom kont magħha. U għal darba oħra tgħid eh, kien hemm di waħda anzjana, saqsejniha fejn tasal, ednila bonġu. Huma kollha dawn il-casual interactions li mhux se jbiddlu forsi l-ħajja ta' imma jżidu xi ħaġa fil-ħajja tagħna ta' kuljum, ħa ngħidu hekk. U kollha tintilfuhom għal xi raġuni u oħra għall-effiċenza, għax għandna issa l-app għal kollox u għal affarijiet li għandna bżonn u anki dawk l-affarijiet li m'għandniex bżonn. U kollha jnaqqsu dal-casual, dawn li ngħidilhom casual encounters. li eh, naħseb hemm xi ħaġa li qed nitilfu. Għax aħna qed nitkellmu ħafna fuq dialogu. Jien naħseb eh, tajjeb, ovvjament huwa diskussjoni tal-lum hija fokata fuq hekk, ma fl-aħħar mill-aħħar nitkellmu fuq encounter. Jekk ma ntaqgħux. U forsi jiena nżid encounter with the other, ġifieri dak li mhuwiex bħalna. Bla dubju. Li jkollna dawn l-opportunitajiet li niltaqgħu ma' nies li huma totalment differenti. Eħe, u nirrepeti jiena l-image, kombinazzjoni qabel dan l-episodju kont qed inkellem il-Ben. Nerġa' ninsisti fuq id-diffikultà tagħha ta' din ħaġa għax we cannot underestimate how actually difficult it is and, and, and that it, it takes a conscious decision. Ġifieri jekk aħna nibqgħu għaddejjin bil-ħajja bl-autopilot, maħniex se niltaqgħu ma' nies differenti, maħniex se niltaqgħu b'daw il-casual encounters. U l-imiġija li jiena tnejx fil-bubble tiegħi fl-echo chamber sejħilha li trid. U at some point jiena nagħmel effort biex naqsam il-bridge, biex noħroġ minn din il-fortizza tiegħi, minn din il-kamra tiegħi, whatever. Meta jiena noħroġ fuq il-bridge, inħossni waħdi. Jitri hemm l-esperjenza ta' daqqa waħda ħallejt il-klan tiegħi, ħallejt il-grupp tiegħi, fl-istess ħin minn parti minn grupp ieħor, l-oħrajn ħajrawni b'suspett, U di tiġi fil-Knisja wkoll, anke x'anke fil-Knisja, forsi ma semmejniex daqshekk, hemm gruppi li jaħsmuha b'ċertu mod, gruppi li huma iktar favur ċertu tip ta' liturġija. Meta noħroġ mill-grupp tiegħi, l-oħrajn ħa jarawni b'suspett. Minn fejn tlaqt ħa jarawni forsi bħala traditur. U jien nispiċċa Fuq il-bridge hemmhekk, waħdi. Fejn mort u għalfejn qiegħed hawnhekk. Eh. U għalfejn minn timkien. Eh, and, and uh, there can be an experience of exactly. not belonging anywhere. And exactly. that's, that's Pero għalek importanti li mux jimbis namela imma l-soċieta kolla tkun miftuħa għalix ovvjament eh, għalek jiġri ek għalix jekk Aħna persuna waħda biss li tipprova tagħmel din, din il-persuna ħa tidher ħafna, ħafna nies ħa jħarsu lejha b'suspett. Jiġifieri, mentri jekk aħna kollha nippruvaw nifhmu aktar lil xulxin, nirrealizzaw fuq kollox ukoll li kull individwu hu l-individwu u mhuwiex dak li l-grupp li jappartjeni fih aħna nassoċjaw miegħu. Jiġifieri jiena m'ilux kelli kelli konverżazzjoni ma' xi ħadd u nistqarr, jiġifieri għaliex dan din il-persuna dejjem rajtha ma' grupp ta' nies li jġibu ruħhom mod partikolari. Meta tkellimna, Bqajt affaxxinat b'dil-persuna kemm fil-verità kienet miftuħa għal ideat oħrajn eċċetera u għedt kieku jiena waqaft ma' dik l-image kieku żgur qatt ma kont niskopri kemm din il-persuna fil-verità hija ħafna iktar minn hekk. U jien naħseb, u daw xorta rridu jibdew minn affarijiet żgħar, ġifieri, inti Mark semmejt qabel saqsi directions minn ma da. Aħna nagħmlu ħaġa żgħira fil-miliet, immorru nħabtu l-ġara tagħna ntu għom ġiex minn spice. Prattikament aħna ma narawhom qatt il-daw in-nies, ġifieri erba' familji hekk, Ġieli ma nsibuhomx hemm, jiġifieri kien hemm dar partikolari ma sibniha qatt. Hello kif inti? U ntqajna, jien nemmen fuq ħafna fuq il-kafe u daqs xi ħaġa xi tnaqqar. Għax hemmhekk ġejna flimkien, tkellimna, sirt nafek. Ma sirtx naf l-idea tiegħek u l-karikatura li hemm mibnija kif kont qed tgħid int Daniel, imma Skambju ta' persuna, ntqajna madwar xi ħaġa li tgħaqqadna, l-ikel aħna nħobbuh Mediterranju. Tagħmel differenza kbira, għax il-punt tat-tluq ta' dan l-inkontru, dil-kultura tal-inkontru hija l-umanità tagħna. Naħseb fl-aħħar mill-aħħar, lil hinn mill-ideat komuni jew mhux komuni li għandna, Fejn irridu niltaqgħu? Niltaqgħu fil-komunità, fil-umanità tagħna. Issa, bħala kultura mediterranja, l-umanità tagħna l-iktar forsi li tidher fil-ikel. Mal-ikel, eh? Mal-ikel mal-mejda. U Ġesu l-istess kien jagħmel għax kien mediterranju bħalna. Jien taffaxxinani wkoll image li uża ehm, Papa Franġisku jidhirli f'Kristus Vivit li huwa dokument għaż-żgħażagħ ehm, Ġesù ħaj, Kristu ħaj. Fejn jgħid li aħna bħala leaders ta' żgħażagħ u naħdmu ma' żgħażagħ, meta niltaqgħu ma' żgħażagħ, irridu nersqu lejhom, qisna qed nirfsu fuq l-art holy ground, l-art sagra, u jġib l-image ta' meta Mosè resaq lej il-ħuġġieġa Neħi l-or, tipo, and, and with reverence, what other person with reverence. Ekk, dik hija waħda misu mill-attitudnijiet li rridu nibdew nieħdu meta niltaqgħu mal-oħrajn li jiena eħħa eh, nidħol vera f'post. Mhux talli neħi l-preġudizzju. Skur, talli tinża' tkun iktar umli. Tkun iktar umli. U tersaq leħ il-persuna l-oħra. Aha, u fil-fatt da kollu li qed ngħidu nistgħu norbtuh mal-mod kif Ġesu stess kien jiltaqa' man-nies. Eh, ovvjament Ġesu ma kellux l-algorithms, ma kellux il-self-checkout, ma kellux il-Google. Kellux stereotipi, imma u fis-sens anka 2000 years later, we've Imma anki fi We know them, kind Kien hemm il-gruppi li ma kinux jitkellmu ma' xulxin, naħdmu fis-sama. U anki anki hu għal aħħa għaliex kien jiekol man-nisa ta' tri u l-pubblikani, ġifieri. Eh, ġifieri anki hu kien vittma ta' dawn il-preġudizzji

kien ikolli bħala diffikultà, qisu they couldn't place him. Eżatt. Aħna ħafna drabi qisu mhm. għandna dan bżonn. We need to fit the system, you have to fit the system. Mhux x'inhu, ma minhu, tal ma min da, ma minhu. Nejdu, għanna ma dak il-partit, ma dak il-kazin, tal-karnu, inti mizzurri. Ma tal-karnu, ma daħar. Jisu, we need to Inpoġġuhom fil-pigeon hole. Pigeon hole, that's, jisu to facilitate our life. U l-Ġesu naħseb, diffiċ li kienet to place him in a kategorija sempliċi. Jisu vera, inqedu għanna bżon li sistema, u għet nitkellmu fuq li nħorġu kind of mill-bubble tagħna. Imma M'hemmx ir-riskju, tipo, ok, ħa ngħodd mal-barber tiegħi, imma dak ifisser li I'm at risk of losing my values? Kind of, how, how does that tally? Li nkun, nipprova nkun bridge builder hija kontra li għandi l-għeruq sodi, għandi l-prinċipji tiegħi jew le? li naħseb li rridu nagħmlu distinzjoni bejn il-prinċipji u r-ras iebsa, jiġifieri jekk jiena nemmen xi ħaġa imma fid-djalogu mal-oħrajn nirrealizza li dik mhix ibbażata fuq il-verità, Billi nbiddel dak li nemmen fih, mhux ħa nkun qed nitlef il-prinċipji tiegħi. Naħseb il-prinċipju bażiku huwa l-onestà, jiġifieri li dan il-proċess isir b'rispett lejn l-onestà u l-integrità, jiġifieri imma jekk jiena dħalt għal djalogu li ngħid isma' dak kollu li nemmen jiena huwa t-tajjeb u ma jistax jinbidel, Mela tidħol xejn fid-djalogu għaliex għal xejn. U nevitaw iż-żewġ estremi minna ħad il-rasib sa u seħħita li trid. Minna ħad oħra li nkunu naiv u li nkunu pinnuri u li kull opinjoni li nintaqgħu magħha b'daqqa waħda mingħajr sens kritiku naċċettawha bħala l-verità, ġifi daw ma' żewġ estremi. Isu full circle ta' fej bdejna fir-realtà ta' jisek tidħol fid-djalogu fej il-verità tiegħi hija verità u verità tiegħek hija verità. kważi tnaqqas l-ispazju għall-inkontru. Ekku, u fir-realtà tista' wkoll li d-djalogu jlaqqagħni ma' esperjenza differenti. L-esperjenza tiegħi ma tbiddililix jew il-prinċipju jew l-verità, imma li nara li ħaddieħor qed jesperjenzha b'mod ieħor, Tgħinni nkun li nagħder għal dak li jkun u li nifhem. Forsi xorta l-verità baqgħet għandi, naf jekk dak il-ħajt mawweġ, mawweġ, inut li taqgħod tajli, imma kif qed jarah hu veru minħabba d-deflection tad-dawl, qed isejjaħ dritt. Ġieli nifhem is-sitwazzjoni. Ħalli ma naqblux, imma għall-inqas qed nifhem il-persuna. U meta ngħidu li persuna tidħol fi djalogu b'mod sinċier, b'sens kritiku iva ma' mod sinċier, naħseb b'xi mod ħa toħroġ mibdula, ma tfissirx bilfors li l-opinjoni jew il-prinċipju ħa jinbidel, il-prinċipju m'għandu jinbidel qatt fil-fatt bħala prinċipju. Imma jista' jkun li dak li nemmen jiena ħa jkun enriched, jiġifieri in a way ma biddilx il-ħsieb tiegħi jew l-opinjoni tiegħi, imma permezz ta' din laqgħa ma' xi ħadd li jaħsibha kompletament differenti minni, dak li jiena kont nemmen għadni nemmnu imma b'mod differenti, b'mod iktar rik, b'mod iktar eh, varjat, ġifieri multidimensional ħan sejjaħlu hekk. Ġifieri hemm bidla, ma mhux bil-fors li għal opinjoni li U naħseb jiena l-fatt il-fatt l-iktar importanti huwa rispett reċiproku. Ġifieri dana anke meta nagħmlu dialogu m'hemmx għalfejn nikkonvinċu l xulxin, Però tajjeb illi wara li nitilqu aħna xorta nibqgħu nirrispettaw 'il xulxin. Jiġifieri ħa jkun hemm affarijiet li mhux ħa naqblu fuqhom qatt. Anki pereżempju partit politiku, fis-sens jekk jekk il-żewġ partiti jaqblu fuq kollox. Stat totalitarju jiġifieri. Ma jibqax ma jibqax sens li jkun hemm iktar minn partit wieħed. Jiġifieri Id-differenzi huma importanti wkoll u aħna mhux qed ngħidu li kulħadd għandu jiġi jaħseb l-istess, imma li nkunu kapaċi niddjalogaw u li nagħrfu l-valur tal-ieħor. Allura important l-importanza tar-rispett reċiproku, l-importanza tar-rispett ukoll lejn dak l-opinjoni ta' dik il-persuna li għandha wkoll il-valur tagħha. Jiġifieri naħseb jiena dawk il-punti wkoll li rridu nżommu f'moħħna Li mhux meta ngħidu ħa mmorru d-djalogu, f'daqqa waħda jiena ħa ninsa kollox u nsir xi ħadd differenti u ħa nitlef. U li nkunu wkoll daqsxejn umani, jiġifieri bid-differenzi tagħna aħna nħobbu nagħmlu għall-Maltin isu naqbdu ma' xulxin u jiġifieri l-Buċċ u l-Irqiq, in-Nord u s-South. Li Nagħmluha b'mod amikevoli li nkunu light hearted ukoll. Però nagħrfu li meta forsi xi ideat tagħna u djalogu tagħna jkun jista' jweġġa' ħadd ieħor, hemmhekk għandna niefqu, ġifieri nżommu dak ukoll f'moħħna. Ġifieri m'hemmx għalfejn tkun serja żżejjed id-djalogu għax aħna qisha qed ngħidu li tkun xi ħaġa, in the everyday encounter, f'dak li qed nagħmlu ta' kuljum hu, ġifieri Jien li naqbad ma' Daniel u ngħidu għall-Kummissjoni u l-Uffiċċju tiegħi kemm nibbatti b'hekk jew hekk, amikovolment, imma jekk inħoss li jiena stajt qed inweġġgħu anke mingħajr ma rrid, għandi nkun aware tagħha. Jiġifieri U dan jista' jkun ukoll bid-djalogu għax jiena mhux ħa nkun naf inti x'qed iweġġgħek jekk inti ma tgħidlix. Eżatt. Jekk aħna nerġgħu nibdew nibnu l-ħitan għax naħseb dak ma nafx, Ovvjament ħa nerġgħu mmorru lura għal dak li. Il-Papa waqt il-Presinodu kien qalilna, qalilna iddiskutu djalogaw konna kważi 400, 450 żagħżugħ. Qalilna m'intomx ħa taqblu fuq kollox, itkellmu u hekk hemm bżonn jekk ħa tiġġieldu, it's ok. Basta terġgħu tagħmlu l-paċi. U ħafna drabi, u naħseb hemmhekk fejn hija l-problema, meta jinqalgħu affarijiet u aħna minflok niddialogaw nagħlqu l-bieb. Jew kellha niċċensuraw lil nfusna biex nevitaw xi tip ta' konflitt mela ma ngħid xi ħaġa li li hija problema wkoll, għax kif għal dan jekk jiena ma ngħidlekx li xi ħaġa tiddejjaqni, Il-problema ħat ikber. Il-problema ħat ibqa' hemm, eh, mhux billi qed niċċensura li nifsi biex forsi ma noħloqx konflitt, imma hemm qiegħda tkun problema. There's an element of bringing, I don't think you mentioned it before, imma you bring yourself into the encounter as well. Ġifieri mhux la kemm ikolli għajnija miftuħa l-persuna l-oħra, imma jiena rrid nkun autentiku wkoll f'dik il-konverzazzjoni, ġifieri. For it to be real, I have to be authentic. Ah, exactly. Pantomina. Eżatt, it's not without, it's not just about the other person, but I need to be present as myself as well for it to be um, real. True, eżatt. Tipo, of worst, kont qed infittex ngħid, of worst. Semmejna ħafna affarijiet, oh, ħafna minnhom konkret ta' wkoll, imma Issa nagħmlu bihom, fi sens kieku kellkom tagħmlu summary ta' li għedna s'issa jew hekk tagħtu kind of action points skont hekk fuq dil-konverżazzjoni xi jkunu? Issa kif ħa tinbidlilna ħajjitna wara li aħna kellna dil-konverżazzjoni bażikament? Jien kieku għandi hekk żewġ eżempji konkreti ta' x'nista' nagħmel jien id-dar, jiġifieri sempliċi. Mdie jagħmilha ħabib tiegħi, jiġifieri jekk għall-argument jaqra gazzetta, ifittex gazzetta b'opinjoni differenti. U jipprova jagħmilha fil-darba fil-ġimgħa. Biex jieħu l-esperjenza ta' kif jaraw persuni oħra l-gazzetti. U din inħobb nagħmilha jiena kunu fit-triq. Jiġifieri mur iltaqa' man-nies fit-triq, imxi passiġġata fir-raħal tiegħek, tibda tinduna, tara l-istess karatteri jien hekk imdorri, ġifieri niftakar nil-mosta, naf li f'ċertu postijiet ħajkun hemm dak il-persuna bil-qeda fuq il-bank, u li tajt hello u hekk. Jiena li nużaw il-karozza biss mid-dar sa dar minn sa ħanut, hekk li kieku neħdu ġiex passi u naraw lin-nies u actually ngħidu hello dak li jkun. mhumiex ħa jbiddlu jew joħolqu imma nibdew nitgħallmu kif nibdew dawn l-encounters bil-mod. Għax illum hello, għadha kif int, u pitada qed niddiskutu xi ħaġa light u ta' wara serja. Forsi xaġa li nżid jiena anki semmejna iż-żazax ħafna jużaw is-social media, eċċetera. Forsi xi ħaġa li nistgħu nagħmlu, pereżempju meta naraw xi ħaġa fuq is-social media, xi ħaġa li tassew ma naqblux magħha, qisu nieħdu ftit ħin, mhux naqbdu nippostjaw, nixxerjaw, nikkummentaw b'aggressività, nieħdu ftit ħin u ngħidu imma din x'inhi, għalxiex qed taffettwani b'dan il-mod U nipprova, I go against the grain, jiġifieri nipprova nibni relazzjoni b'xi mod ma' xi ħadd li huwa, per eżempju, jien naf fil-politika, per eżempju, jiena minn partit A u dawn qed jgħidu kontra dan il-partit, nipprova nibni relazzjoni ma' xi ħadd li jgħinni I go over dik l-image, jiġifieri li nkun nista' jiena nara l-umani, il-persuna, mhux just dan il din il-label. Jien naħseb milli għadna llum ħaġa li I struggle with it, jiġifieri ma kien semmejt tal ma tużax Google Maps pereżempju, jiena persuna li avolja vera nħobb in-nies, insib lil nifsi ħafna nevithom, jiġifieri jekk nista' nsib nordna minn fuq il-mobile minflok insaqsi l-persuna nagħmilha. U naħseb li dik qisu li avolja tieħu aktar effort, eżatt, kind of I spend that extra energy to see the person, to look for the person and and say good morning, to say hello and u kif għedt inti Daniel, tara l-umanità ta' dawk ta' madwarek, jiġifieri without qisni qas wasalt fil-pass tiegħek li noħroġ aktar mis-soltu imma imma kind of dawk fl-affarijiet li diġà qed nagħmel jekk hux qed napprezza l-umanità ta' dawk li ċe li nibda napprezza l-umanità ta' dawk in-nies li niltaqa' magħhom. Jien m'għandix xi nżid ma' dak li għedt u forsi ħa nipprova nieħu s-suġġeriment ta' Ben li naqra ktieb ta' xi ħadd li propju propju diffiċli m'għandix aptit naqra ktieb tiegħu jew tagħha dik nipprova nagħmilha dis-sena. Pal Alex Bin. Eżatt, pal Alex Bin. U naħseb to give people the benefit of the doubt. Isu din Nirrepeti ta' mhux inkunu naiv u mhux eh, jisu li naqblu b'mod artifiċjali. Is-sens kritiku huwa importantissimu, eh, kif edna biex ma nkunux superfiċjali u artifiċjali. Imma eħe, eh, to give people the benefit of the doubt, ġifieri kif għal Daniel, jekk hemm xi ħadd li jgħidli xi ħaġa li jew naqra xi artiklu u jiena istintivament ngħid assolutament da ma jaf x'inhu jgħid jew nagħmel dak l-isforz intern li to give people the benefit of the doubt. Li nirrepeti, jista' jkun li wara li mm, nitkellem, wara li nisma, wara li naqra, ngħid xorta ma naqbilx. Imma at least the first step is not to shut people out, because that's what we're doing. The opposite is to give them the benefit of the doubt. Intu għom ċans. Eh, Umbat ħalli li nirrepeti xorta we agree to disagree, but the starting point is that of giving people a chance. U naħseb da jisu l-ispirtu wara da l-affarijiet huwa dak li rridu nġorru f'dar komplement ta' serje, ġifiri li napprezzaw l-opinjoni differenti, imma u koll napprezzaw li jem there is a space in between to meet. Ehm wasalna l-aħħar. Ben, Daniel, thank you ħafna tal-li kontu magħna għal din l-ewwel konversazzjoni. Aħna fadlilna seb oħra ġifieri ngħidlek thank you fl-aħħar. U niddejqu naraw Però nistieden ukoll jiena lil kull min forsi ħajkun qed jara dan il-podcast jisma' li fil-gruppi, fil-parroċċi, fil-postijiet ta' xogħol, fl-iskejjel, Jibdew dad-djalogi, jiġifieri aħna qbadna t-tema tal-polarizzazzjoni tad-djalogu, jiddiskutu flimkien, ma jibżgħux, ma jaqblux, l-importanti li ejja ħa nersqu lejn xulxin, jiġifieri jkun hemm dik l-umiltà, il-paċenzja, imma li d-diskussjoni tkun. Ma semmejniex il-paċenzja. Il-paċenzja, il-paċenzja, dik hija element essenzjali. Number four. Li eħli di titkompla, ġviri tajjeb li rajtu, tajjeb li smajtu wasal tsaw dal-ġviri sija diskussjoni, imma li nkomplu, jiġifieri li nħorġu minn hawn u għamilna xi ħaġa żgħira, li naqbdu waħda u nagħmluha. Thank you. See you next time, maybe. Iva.